ہک ہک کلو چائی ودی آئی ہک کولو پانچ کلو آئی مارکا شہر والے پاسے ویچن ویندیاں پئین رستے دے وچ تھڈا آئے ڈوہیں ڈٹھین تے ڈوہاں دا گھیو ویٹا گئے ہن مارکا جیندا پانچ کلو گھیو ویٹا ہے او کھلدی کھڑی ہے جیندا ہک کلو گھیو ویٹا ہے نا او روندی بیٹھی او اونکوں دلاسے ڈیوے کہ توں پریشان نہ تھی، تیڈا ہک کلو آئی، میڈے پنج کلو ہین۔ اوں آکھے، کملی میں ہک کلو نال پورا مہینہ اپنے بالاں کوں ٹکر کھواونا ہئی، میکوں اوں کلو دا بہوں ارمان ہے۔ تے اوں آکھے، توں کیوں کھلدی کھڑیں، تیڈا جو پنج کلو وی ٹھگ ہے۔ اوں آکھے، گالھ سن، ایہ کوئی ڈکھ ہے جیکوں میں روواں۔ توں میرے ڈکھ سنے تو توں مر ویسے او کو اپنا ڈکھ بھول گیا اوں آ کے ایندے کول ڈکھ تو سنا بھئی ای کو ڈکھ کیڑا ہے مالکا اوں ای کو آ کے کہ سنا اپنے ڈکھ ڈوئیں ہن سہیلیاں بن کے بے تھیاں ہن جیڑا 5 کلو گھیو ویٹا آئی او ہن اپنا دکھ پئی سنے دی اواں کہ میں 5 6 سالاں دی آمی میں کھوہ دے اتے پاݨی بھرݨ ڳئیاں، اتھوں میکوں کوئی دیہہ چا ڳئے۔ کئے ایجھی نگری تے گھن ڳئے، نہ کوئی وسوں، نہ کوئی سوں، نہ کوئی روں۔ سارا ݙینہہ میں جہل دے وچ، ایویں سمجھ قید وچ رہواں، دیہہ آوے، پہلے مینہ آوے وت اندھار گھلے او میڈ نال پیار کریندا ہا میں اوندے کٹھے راندی ہم میڈی جیڑی منگنی آئی نا او میڈے چاچے دے پوتر نال تھئی ہوئی آئی پندرہ وی سالاں دے بعد میڈے چاچے دے پوتر کوں لوگاں نے مینے ڈیونے شروع کر دیتے کہ تیری تریمت نکل گئی ہے او میکوں گولݨ سانگے ٹر پیا۔ او ٹردا ٹردا ٹردا کئی سالاں دے بعد میڈی کلی دے نال بیٹھا۔ میں ڈٹھا اے کوئی آدم ذات اے نہ اوں میکوں سنجاݨا اے نہ میں اونکوں سنجاݨا اے۔ میں اوندے کول گئیاں میں ونج کے اوکوں پچھا اے بھئی توں کون اے کتھوں دے رہݨ آلیں اوں ڈسا میں فلاݨی جاہ دے رہوݨ آلاں تے ایویں ایویں میڈی ہک پتریر آئی اوندے نال میڈی شادی تھیونڑی آئی تے لوگاں نے میکوں میڑھے ڈتے پتہ نی او مر گئی اے جیندی اے نکل گئی اے میں اوہے میڑھاں دے ڈر توں نکلا وداں اوں آکھیا چہ گھبرا نئیں او پتریر تیڈی میں آں بڑا خوش نہال تھیا لیکن اوں آکھیا پریشان ہی گالوں آں ہنڑے دے آسی تیکوں کھا ویسی۔ توں اتھاں ای بیٹھا رہے، ایڈے کلی آلے پاسے نہ آویں، ہنڑیں دے آ ویسی، میں اونکوں اکھیساں کہ میں کلی پریشان تھیندیاں، اے بندہ میکوں نوکر رکھ ڈے، میڈے گھر دے کم کاج کریسی، دے اللہ کریسی من ویسی، ودھ توں اتھاں ای رہویں پیا۔ اوں آکھیا ٹھیک ہے جی، ودھ کوئی حل کڈھیسوں، پچھاں نکلنڑ دا۔ دے آ گیا۔ ایں دے کوں پوری حال حقیقت کیتی کہ ہک بندہ ڈٹھی کنیاں فلانی جاہ تے بیٹھے ہے آدم ذات ہے ڈاڈھا غریب ٹکر کھاون استے ساڈی نوکری کرنیس ایکوں رکھ گھنوں اے چلو ساڈے کم چھوٹے موٹے گھر دے کریسی دے من گیا اے ہن اتھائیں راون پے گیا دے دھمی کوں شکار تے ونجے اے ڈوہیں پتیر آپس وچ گپاں مریندے آسے اساں ہن اے اوکوں حال بیٹھی ڈیندی ہے مارکا۔ اوں آکھیا ہک جھڑے دے میکوں آکھیا ہے فلانی نگری دے وچ ہک شادی ہے اتھاں اساں ونجنڑے تے تیاری کر اوں آکھیا خیر آوی نوکر کوں گھدی چلوں اوں آکھیا گھدی چل ہن نوکر دا گھوڑا کمزور آئی ساڈا گھوڑا طاقتور آئی جیہڑے ویلے اٹھ ڈاہ میل اساں کر گئے ہاں نا اتھاں میں آکھیا گال ایویں ہے خیر آوی میڈے تے زیور گھر بھل گئے دے آکھے کوئی مسئلہ نہیں تساں اتھاں ہی کھڑو تے میں چاہ آندا ہن ساڈا لاغر جیا گھوڑا آئی اساں گھوڑے تے چڑھ کے سو رستے دے وچ ویندے ہویاں نا ای خاتون نے ہک بہانہ کیتا ایاں کہے کہ خیرا وی میڈے تے زیور گھر بھل گئن شادی اے تے میں اتے زیور کیویں پیساں اوں آکھیا تساں اتیں ای رکو میں ونج کے چا آناں دے اتوں گھوڑا بھجایا انہاں دا گھوڑا کمزور آئی انہاں کوشش وڈی کیتی کہ اساں نکل ونجوں لیکن تھوڑی دیر بعد دے واپس آگیا او اوں آکھے خیر آوی دے ساڈے کول پچھا بھئی کڈے ویندے پے آوے میں انہاں کوں آکھیا کہ ساڈا گھوڑا کمزور آئی اساں آکھیا ٹوٹا منزل لاگو تے کر ویسوں اوں آکھے ٹھیک کیتا وے اساں ویندے پے ہیں راہ دے وچ نا شیر آکھے میں دے آکھے کہ میکوں نندر آئی ہے۔ اچھا اوں آکھے لہذا ریسٹ کر گھنے دے سم پیئے۔ میڈا پتریر علیحدہ سم پیئے۔ میں ہن جاگ دی بیٹھی ہامی۔ میں ڈٹھے تے ہک شیر آ گئے۔ میں دے کنی جگایا۔ میں تلوار کڈیے۔ میں شیر دا گاٹا لہا سٹے۔ اوں آکھے میں ہمت پکڑیے۔ میں آکھے ایں دیہ دے گاٹا لہاواں۔ ای توئی جاماں چھڑاواں۔ تے آکھے میں اپنے پتریر نال وطن تے ول ونجاں۔ مارکا آیا دیے میں چھک کے ڈوں ہتھاں نال تلوار ماریے میں دے دئی گاٹا لا سٹے ول آئیاں پتریر کول تا پتریر کوں شیر کھا کے گا آیا کھڑا ہی اوندیاں ہڈیاں بچیاں پیاں گوشت کھا گیا میں پریشان تھی گیاں کہ جنگل بیابان دے دا سایہ ہا او وی مار کھڑیاں پتریر دا آسرا ہا او ای مار کھڑیاں مریچ گے شیر کھا گے ہن کڈے ونجاں مار کا اے اتو ٹر پئی ہن جنگل دا راہ گدی آندی اے بے اللہ کریسی کتھائیں نہ کتھائیں کوئی وسوں لب پوسی اگوں آدھی اے میں دے دیاں تاں ہک بڑا حسین و جمیل نو جوان ودے میں اوں جوان نال الانی تھیاں میں کہ بندہ خدا میں ہک مسافر ہاں میکوں کوئی لازہ پناہ مل ویسی۔ اوں وی میڈے دلچسپی گھدی اے۔ میں اوندے دلچسپی گھدی اے۔ مارکا اے ہن خاتون اوکوں حال ڈیندی بیٹھی اے کہ بھئی میں اوکوں آکھیا اے کہ میں بے گھاراں، بے وارث آں، میڈا کوئی کوئی نئیں۔ اوں وی میڈے نال پیار دیاں گالھیں کیتین۔ میں اوندے نال پیار دیاں گالھیں کیتین اڑی۔ اوں آکھیا اڑی ول کیا تھیا؟ اوں آکھیا میں کوہ نال لا کے اپنے گھر گھن آئے۔ جیڑے لے میں اپنے انہاں دے گھر پہنچ گئی ہاں اون میکو آکھے پہلے نکاح پیچھے کرے سوں پہلے تو میکو پورا حال دے کہ تو ہیں کون اون آکھے ملکا میں پورا حال اڑی سناونا شروع کیتا ہے کہ ایویں ایویں میں سا دو براز ایک بھین تے ایک برا سے ایویں ایویں میں کھو تے گئی ہاں او تو میکو دے چا گیا اساں دیاں دی وستی چ لگے گئے اخیر میݙے پتریر کوں لوگاں طعنے ݙتے۔ میݙا پتریر اتھاں پچھوں پہنچ ڳیا۔ میں ہݨ پتریر نال واپس آوݨا چاہندی ہامی۔ رستے دے وچ شیر مل ڳیا۔ میں شیر کوں مارا۔ دیہہ کوں ماروم۔ اوہو شیر میݙے پتریر کوں کھا ڳیا۔ وت میں کلھی تھی ڳئی۔ اچھا ہوا کہ ول۔ انہاں کے وال میں کو توں مل گیا ہیں توں میں کو اپنے گھر گھنا ہیں اللہ بھا میں ہن میں تیرے نال پرنیساں تے وات اساں شاید میری زندگی دا ڈوکھ مک پوے انہاں کے اچھا ایکنوں بعد آ کے دیکھے تو او جوان مویا بیٹھا ہے بڑی پریشان تھئی انہاں کے اڑی میں بہت زیادہ مونجی تھئیاں میں پچھاوڑوں گئیاں تو ایک بیا گھر آئی اتھا میں وانج کرنگی حال حویلہ پتہ کیتا ہے تے میں اپݨا حال ݙتا ہے۔ اوں آکھیا، اللہ دی بندی! ایہو تاں تیݙا بھرا ہئی۔ اچھا اوں اگے میݙا بھرا ہئی۔ مارکا او حیا اچ مارا ڳئے کہ بھئی میں اپݨی بھیݨ نال پیار دی ڳالھ کر کھڑاں تے اوندے نکاح دی ڳالھ کر کھڑاں۔ ایہ ہن مارکا اوں دور دے حیا۔ جیڑھے ویلے ایہ ڳالھ اوں سݨائی نہ جیندا کلو گھیو دا ویٹا ہئی۔ اوں آکھیا، بس کر اڑی میکوں روا نئیں۔ تیݙے ݙکھ ڈھیر ہن میݙے ݙکھ گھٹ ہن۔ مارکا۔ قصہ جھر گیا اساں بیٹھے گھر لیکن ہکو کام کیتا کرو کسے کو اپنی وال تے شیئر کر دیتا کرو تاکہ زیادہ زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے انہاں قصہ کو سن سکن شکریہ